Omu nsi egi ei turikweta ngu ni Sub-region, so far twinemu districts nyingi, Kiruhura harimu members, Kazo harimu members, Ibanda harimu members. Mbwenu omuhimo gwaitu omuhango n'okureeba ngu ideology ya NRM yaahika ahari buri omwe, achievements za NRM abantu babimanye. Amu abantu baingi tibakubimanya NRM ebi ekozire. Mbwenu Ankole NRM Media Activists tugiteekateekire ku launchinga ekibiina kyaitu ekyo eki tu formingire kumara emyaka nka makumi abiri, twabaire nitukorera hamwe, kwonka ebiro abiri na mukaaga by'okwikumi na bibiri, Aha ruboniino rwa Guest House nitwenda kuronkinga ekibiina kyaitu ekyo ekya nrm ekya Nkore ekiri kupromotinga ideology za za nrm omu omu kicweka eki. Omubeembezi w'obuhagizi omu bicweka ebimwe otari nrm okukira nka waaza nk'omuri Buganda Region n'ebindi bicweka. Ahabw'enki? Ahabw'okuba abantu tibakugambira ideology ya nrm tibakugihikya abantu. buri omwe nagamba ekye, mbwenu ahu turikuteerana ahu turikugamba abantu bakaibwa, reero Baibuli negira ngu kurumwa mwanywire, mwanywire mwahaagire, mutarya oku mwarigire, mbwenu abantu beebirwe kumanya nari ahu yaatwihire, ebi etuheerize, ebi yaatuhikyaho. Yes hariho haine challenges kwonka nitugambira abantu ebirungi byayo, nitugambira n'aha challenges zaayo n'oku twakubaasa kuziijuka oku tufaayinga. Mbwenu omurimo gwaitu n'okuranga ngu abantu abu turimu, ekicweka eki turimu abantu baamanya NRM ebi ekozire, Ebi yaakivingire, manifesto eya Atelier egikozire eta? Obundi n'ebigire emyanya nibiha kandi tukagya advisinga kita ekwanga ya Zoom Line? Kwonka eki tikufa nakyo ekihango n'okwenda ngu tureebe ngu support ya nrm yaagumaho, yaayeyongyera kandi n'abantu baamanya ebirungi byayo. Nomu abantu abaingi abu turikukira kuhurira hati n'abarikugihakanisa n'abarikugishiisha batakabaasa kugamba ekirungi kyona eki ekozire. Mbwenu target yaitu mpango n'okwenda kugambira ebirungi bya nrm ebi ekozire, ahu ehikire, nangwa n'eki twinemu itwe nk'abantu abarikupromotinga nrm Nitugamba obundi ahu etutakozire gye ahu eremeirwe nka ahu turikushanga corruption nka ahu turikushanga shode waakuza omu mirimo ya government then twena tukitereeze ahabw'okuba nitwenda aine ahu turikukunda yaatwooreire yaatuhikya aha yaahikyaho eihanga eri ngu rigumize omugyendo mumaju. Inga mwebare munonga tutebekanise omukoro gwa Ankole Media Activists. ebiro abiri na mukaaga ahari Canon Buningwire Bishere, Ankore Media Ankore nrm Media Activists ni tiimu eyotsire eri eya nrm neegambirira nrm omu muringo ogw'okuza ahari za Radio Stations kugamba ebirungi bya nrm. Ni voluntary tiimu etuuraho, terikubarwa omu structures za nrm, terikuteerwa buruuru. terikurondwa kureka cadres abaarigire Yoof Oruntarire bakaguma nibaza omu radio stations buri Rwamukaaga ku orikuhurikiza, buri Sande ku orikuhurikiza ezi okukora programs zi ishengyero, manya oburungi bw'eihanga ryawe, manya manya ebirikufa omu ihanga, ebyo byona participants ni Ankore nrm media activists nangwa na other parties zi baine kwonka itwe tukarugayo nkava oruntiyazi. Kuguma nitugambirira ebi nrm ekozire, kuguma nitugambirira ebi nrm ahu yahikya n'ahu erikwenda kuza n'eki abantu bashemereire kukora. Mbwenu kuguma nitwongyera nrm buri izooba kuguma nitugita omu mitwe y'abantu nk'oku oreeba engiri, nk'oku oreeba buri sande nituza omu kanisa kugamba aha ngiri n'okujunwa kw'abantu n'okutamba ekibi, mbwenu nikwo Ankole nrm Media Activists naitwe turi. Omwami waitu w'ekibiina kya nrm ow'ekitiinisa General Yoweri Museveni n'abandi abari ahansi boona abarikututegyeka kwija kuta na chairman waitu wa nrm wa district aha mpaho ahikutwemerera ahari Kiruhura. Mbwenu itwe tucwiremu twagira ngu okuguma nitukora tutyo nka media activists kyonka tutari organized, Tutari tiimu emwe erikumanyana. Orikuza ahari radiyo Kazo atarikumanyana n'orikuza ahari radiyo Kiruhura atarikumanyana n'orikuza ahari radiyo, twagira ngu twena tushutame as a team, as a group ahakuba hati gavumenti neemanya abantu abeeteeraine nangwa n'eiraka ry'abeeteeraine nirihango munonga nituhaburana nitukora buri kimwe kyona. Mbwenu tushwiremu twagira ngu turigyeyo tukore eiraka rimwe, tugire tiimu emwe, tugire omutwe gumwe, tugire ofiisi tumanye eki twine kukora, eki turaaze kukora kyona. tube nitukimanya nabo so tucwiremu officially kukira omu nkinga ya abiri na mukaaga ahari Kanoni Buningwire mbwenu abantu boona nitubeeta n'aba district n'abaheeru ya district eya Ibanda, eya Kazo n'eya Kiruhura.